جمعت المبارڪ جي بابرڪت اجتماع ۾ محض الله رب العزت کي راضي ڪرڻ جي نيت سان جمع ٿيا هون دعا هي ته الله تبارڪ و تعالي توهان ۽ اسان جي هن حاضري کي پنهنجي بارگاهه الٰهي ۾ منظور ۽ مقبول فرمائي الله رب العزت توهان ۽ اسان جي ٻڌڻ ٻڌائڻ ۽ ويهڻ کي پنهنجي بارگاهه ۾ قبول ۽ منظور فرمائي. اڄ جي جمعة المبارڪ جو منهنجو موضوع آهي فڪر آخرت. فڪر آخرت فڪر چئبو آهي سوچ کي ۽ آخرت چئبو آهي مرڻ کان بعد واري وقت کي حضرت آدم عليه السلام کان جڏهن انسان جي ابتدا ٿي ته الله رب العزت انسانن جي ڪامل ۽ مڪمل رهنمائي جي لاء مختلف وقتن جي اندر انبياء اڪرام عليهم الصلاۃ وسلام جو سلسلو جاري فرمايو جو هر نبي پنهنجي دور جي اندر الله رب العزت جي وحدانيت جو درس ڏنو ان الله رب العزت جي طرف سڏيو ۽ آخر ۾ الله رب العزت تمام انبياء جي سردار اوهان ۽ اسان جي نبي امام الانبياء حضرت محمد مصطفيٰ احمد مجتبيٰ صلي الله عليه وسلم کي الله رب العزت دنيا جي تختي تي موڪليو تمام انبياء جو سردار حضور عليه الصلاة والسلام جي زندگي جو مقصد به اهو هو ته دنيا جي اندر جيڪي انسانيت رهن ٿا يا جيڪي دنيا جي اندر انسان آيا هن انهن کي الله رب العزت جي وحدانيت جو پيغام ٻڌائجي ۽ اهي الله رب العزت جي عبادت ڪرن حاجت روا مشڪل ڪشا اهي صرف الله رب العزت کي سڏين ته منهنجا عزيز دوستو الله رب العزت انسان کي چئن مقامات کان گذاري ٿو. انسان کي چئن جڳهن کان گذرڻو آهي. اهي چئن جڳهون ڪهڙيون هن؟ پهرين نمبر تي آهي عالم ارواح يعني الله رب العزت انسان ذات کي دنيا جي اندر موڪليو چئن جڳهن کان انهن کي گذاري ٿو. پهريون جڳهه عالم ارواح عالم ارواح اهو جڳهه آهي جاتي الله رب العزت تمام انسانيت جي روحن کي جمع ڪيو. اتي انهن کي چيائين ته مان توهان جو رب آهيان. پوء اتي تمام روحن الله رب العزت وٽ اقرار ڪيو، الله رب العزت وٽ واعدو ڪيو ۽ الله رب العزت کي رب مڃي ڪري اتي روحن چيو ته تون اسان جو رب آهين. ابتدائي روحن ۾ نبي عليه الصلات والسلام جي روح اقرار ڪيو وري تمام انبياء جي روحن اقرار ڪيو ۽ وري انهن جون امتون يعني تمام عالم ارواح جي اندر جيڪي به روح جمع ٿيل هيا سڀني اقرار ڪيو الله رب العزت کي پنهنجو رب تسليم ڪيو پهرين نمبر تي آهي عالم ارواح ٻئي نمبر تي آهي عالم دنيا ٽئين نمبر تي آهي عالم برزخ ۽ چوٿين نمبر تي آهي عالم آخرت. عالم ارواح اهو جڳهه آهي جاٿي جسم ۽ روح گڏ نه هيا. عالم دنيا اهو جڳهه آهي جاٿي الله رب العزت جسم ۽ روح کي گڏائي ڪري انسان کي زندگي بخشيو ۽ عالم برزخ اهو جڳهه آهي جاتي الله رب العزت جسم ۽ روح واري زندگي جيڪو عطا فرمائي ٿو يعني انسان مرڻ کان بعد قبر ۾ ان کي رکيو ويندو آ الله رب العزت ان جي روح کي ان جي جسم جي طرف موڪليندو آهي ۽ عالم آخرت واري ڪهڙي جڳهه آهي اها اي اها انسان جي روح ۽ ان جي جسم جي ميلاپ واري جڳهه آهي جاتي انسان هميشه واري زندگي گذاريندو نبي عليه الصلوة والسلام جي جيڪا مان احاديث پڙهيم عن ابي هريره رضي الله تعالي عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت نبي عليه الصلوة والسلام فرمايو ته عقلمند ماڻهو اهو آ يعني جيڪو ماڻهو پنهنجي دنيا جي اندر رهي ڪري پنهنجي آخرت جي لاء عمل ڪري الدنيا مزرعة الاخرة، دنيا آخرت جي پوک آهي، انسان دنيا جي اندر جيڪا شيء پوکيندو، آخرت جي اندر ان کي اهو صلو ملندو، اگر ايمان آندو اٿئين، ڪلمو پڙهي ڪري دائري اسلام جي اندر داخل ٿيو آ، لا اله الا الله واري ڪلمي تي پنهنجي زندگي گذاري ٿو ته الله رب العزت ان کي ان مقام تي پهچائيندو جو ڪافر ان مسلمان جي عزت کي ڏسي ڪري چوندا ڪاش جيڪڏهن اسان مسلمان هجون ها يعني دنيا جي اندر انسان جي اچڻ جو مقصد به اهو آهي ته الله رب العزت جي عبادت ڪري ۽ الله رب العزت کي راضي ڪري جن مقامات کان الله رب العزت انسان کي گذاري ٿو اهي مقامات چار هن، پهريون آهي عالم ارواح، ٻيو آهي عالم دنيا، ٽيون آهي عالم برزخ، چوٿون آهي عالم آخرت. عالم ارواح اهو جڳهه آهي، جاتي انسان جو روح ۽ جسم گڏ نه هيا ۽ عالم دنيا اهو آهي، جاتي الله رب العزت جسم ۽ روح کي الله رب العزت دنيا جي اندر موڪليو عالم برزخ اهو آهي جاتي انسان جي جسم کي رکيو ويندو وري الله رب العزت ان جي روح کي اتي ان سان ملائيندو ۽ عالم آخرت واري اها جڳهه آهي جاتي انسان کي هميشه رهڻو آهي جاتي الله رب العزت انسان جي روح کي ۽ ان جي جسم کي گڏائي ٿو پوء جڏهن الله رب العزت دنيا جي اندر موڪليو دنيا جي اندر روح کي قبض ڪئين دنيا جي اندر ساهه کي قبض ڪئين پنهنجي طرف گهرائين، وري قبر جي اندر اٿارڻ جو مقصد ڇا آهي؟ الله رب العزت ان جي ڪري انسان کي قبر جي اندر الله رب العزت وري روح موٽائيندو آهي، روح ان جي ڪري موٽائيندو آهي ته ان کي جزا ۽ سزا ملي، نيڪوڪار آ، مسلمان آ، ايمان وارو آ، دين جي مٿان پنهنجي زندگي گذاري اٿئين ته ان کي الله رب العزت جي طرفان انعامات مهيا ٿين، انعامات ملن، ايمان آڻڻ جي صورت ۾ ته اهو ايمان آڻي ڪري جيڪڏهن پنهنجي زندگي الله رب العزت جي احڪامات جي مطابق گذاريندو ته الله رب العزت ان کي جنت عطا فرمائيندو ۽ ٻيو ان جي ڪري ته جيڪڏهن ان کي روح واپس موٽي ايندو ان جي جسم جي اندر قبر جي اندر اگر هو مسلمان ناهي غير مسلم آ مشرڪه ڪفر واري حالت ۾ زندگي گذاري اٿئين الله ۽ الله جي رسول جي تعليمات جي بجاوري ۾ پنهنجي زندگي بسر ڪيو اٿئين ان جي ڪري ان جو روح واپس ڪيو ويندو آهي تان ته قبر جي اندر ان کي جيڪا آهي ان جي سزا ملي ۽ آخرت جي اندر الله رب العزت جو جيڪو آهي حساب ڪتاب جو اهو مقام الڳ آهي اتي به هر هڪ انسان جو الله رب العزت وٽ حاضري ٿيندو حضرت براء بن عازب رضي الله تعالٰي عنه نبي عليه الصلاة والسلام جي صحابي آهي روايت ڪري ٿو ته مان نبي عليه الصلاة والسلام کان پڇا ڪيم ته جڏهن انسان کي قبر جي اندر رکيو ويندو آهي ان جي ڪهڙي ڪيفيت هوندي آهي نبي عليه الصلاة والسلام ان قبر جي مقام کي ذڪر فرمايو انا براء بن عازب رضي الله عنه

۽ فرشتا ان کان ٻئي نمبر تي سوال ڪندا فيقولان له ما دينک فيقول ديني الاسلام پوء ان کان جڏهن سوال ڪندا ته تنهنجو دين ڇا آهي پوء اهو چوندو منهنجو دين ديني الاسلام منهنجو دين اسلام آهي اسلام واري زندگي اگر هو گذاريو اٿئين وري ٽئين نمبر تي فرشتا ان کان پڇا ڪندا فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم نبي عليه الصلوة والسلام جي باري ۾ ان کان پڇا ڪندا ته هن جي باري ۾ ڇا ٿو چوين هي توهان جي موڪليو ويو هو يعني ان جي لاء ٻه شيون هين هڪ ته نبي عليه الصلوة والسلام جي روضه اطهر کان پردو هٽائي ڪري ان کي ديدار ڪرايو ويندو ۽ ٻئي نمبر تي يا ته هو نبي عليه الصلوة والسلام جي لاء ان کان پڇا ڪندا ته ان جي باري ۾ تون ڇا ٿو چوين پوء چوندو فيقول هو رسول الله صلي الله عليه وسلم پوء چوندو ته اهو الله رب العزت جو رسول آهي وما يدريك فيقولان له ان کي وري فرشتا چوندا ته تون ان کي ڪيئن ٿو سڃاڻين ڪيئن سڃاڻين ٿو ان کي فيقول قرات ڪتاب الله فآمنت به وصدقته يعني اهو چوندو ته مان قرآن مجيد پڙهيو هوم ۽ ان تي ايمان آڻيو آندو هوم ۽ ان کي سچو سمجهيو هوم ۽ ان جي اندر مون کي اها تعليمات ملي هئي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم الله رب العزت جو آخري نبي هين يعني حضرت براء بن عازب رضي الله تعالٰي عنه فرمايو ته نبي عليه الصلات والسلام حضرت براء بن عازب رضي الله تعالٰي عنه کان روايت آهي فرمايو رسول الله صلي الله عليه وسلم جڏهن ميت وٽ ٻه فرشتا ايندا آهن ان کان سوال ڪندا آهن الله رب العزت جي باري ۾ چوندو تنهنجو رب ڪير آ؟ پوء اهي چون جي مسلمان چوندو منهنجو رب الله پاڪ آهي ۽ وري ان کان سوال ڪندا تنهنجو دين ڇا آهي؟ چوندو منهنجو دين اسلام آهي نبي عليه الصلوة والسلام جي باري ۾ ان کان پڇا ڪندا چوندا هن جي باري ۾ ڇا ٿو چوين؟ چوندو اهو الله رب العزت جو رسول آهي ان کان پڇا ڪندا توکي ڪيئن خبر پئي؟ چوندو مان الله رب العزت جي قرآن مجيد پڙهيو هوم

الله رب العزت فرمائين ٿو منهنجو ٻانهو سچ چيو آهي ان جي لاء جنت جو در جيڪو آهي بسترو وڇائي ڏيوس يعني جنت جو بسترو وڇائي ڏيو ان کي ولبسوه من الجنت ۽ ان کي جنت جو لباس پارايو جيئن دنيا جي اندر ماڻهو لباس سان سڃاتو ويندو آهي جهڙي ان کي جهڙو لباس پاتل هوندو آهي ماڻهو سمجهي ويندا آهن ته هي ان قسم جو ماڻهو آهي الله رب العزت به فرمائين ٿو ته ان کي جنت جو لباس پارايو

هوا به ايندي جنت جي، ويفتح له فيها مد بصره، نبي عليه الصلاة والسلام فرمايو، ان ٻانهي جي قبر کي ايترو ته ڪشادو ڪيو ويندو جيستائين ان جو نظر پوي. يعني جڏهن اهو ٻانهو صحيح صحيح جواب ڏيئي ويندو ته الله رب العزت جي طرفان آسمان کان هڪڙي ندا ايندي، سڏ ڪرڻ وارو آواز ايندو، الله رب العزت فرمائيندو ته منهنجو ٻانهو صحيح صحيح جواب ڏنو آهي، هاڻي ان کي آسمان کان جڏهن آواز ايندو، الله رب العزت فرمائيندو منهنجو ٻانهو صحيح صحيح جواب ڏنو آهي، ان کي جنت جو بسترو لڳائي ڏيو، ان کي جنت جا ڪپڙا پارائي ڏيو، ان جي لاء جنت جي دري کي کولي ڇڏيو، پوء جڏهن جنت جي دري کلندي ان ٻانهي جي لاء جنت جي هوا ۽ جنت جي خوشبو ان ٻانهي کي ملندو رهندو ۽ نبي عليه الصلوة والسلام فرمايو ته ان ٻانهي جي جي قبر کي ايترو ڪشادو ڪيو ويندو جيستائين ان جو نظر پوي. يعني دنيا جي اندر انسان کي جنهن مقصد جي لاء الله رب العزت موڪليو آهي اگر انسان ان مقصد کي سمجهي ڪري پنهنجي اگر زندگي گذاريندو ته اهو الله رب العزت وٽ تمام اعليٰ تمام اعليٰ مقام حاصل ڪندو الله رب العزت کلام مقدس جي اندر فرمايو ڪي فتق فرون بلاهه وڪم تم امواتن فاحياڪم، ڪيئن ٿا توهان انڪار ڪيو الله جي هوڏانهن هيو توهان مؤل، فاحياڪم، پوء جياريو توهان کي. الله رب العزت فرمايو ان الله تبارڪ وتعاليٰ جي توهان ڪيئن ٿا انڪار ڪيو جيڪو الله رب العزت توهان کي جيئرو ڪيو جو توهان مؤل هيؤ يعني ماء جي پيٽ ۾ آهيو ان کان پهريان ائين سمجهه توهان مؤل هيؤ ماء جي پيٽ ۾ اچي ڪر الله رب العزت توهان کي موڪليو ان کان بعد وري عالم دنيا جي اندر توهان کي موڪليو ثم يميتڪم اهو ئي ماري ٿو توهان کي ثم يحييڪم پوء اهو ئي جيئاريندو توهان کي ثم اليه ترجعون پوء ان ڏانهن توهان موٽايا ويندؤ يعني الله رب العزت موت کان توهان کي حياتي ڏني، دنيا جي اندر آندئو، پهريان عالم ارواح جي اندر هيئو، ان کان بعد زندگي کان اڳ ۾ توهان کي ساهه نه هيو، اوهان جيئرا نه هيئو، الله رب العزت توهان کي زندگي ڏني، دنيا جي اندر موڪليو، وري الله رب العزت توهان جي ان روح کي قبض ڪندو ۽ روح کي قبض ڪرڻ کان بعد. وري الله رب العزت توهان کي قبر جي اندر توهان جي روح کي واپس موٽائيندو وري اوهان کي زندهه ڪندو وري آخرت جي اندر الله رب العزت توهان کي اٿاريندو ۽ حساب ڪتاب ٿيندو ته الدنيا مزرعة الاخرة دنيا آخرت جي پوک آهي دنيا آخرت جي پوک آهي جيڪو ماڻهو دنيا جي اندر ڪمائيندو آخرت جي اندر الله رب العزت ان کي ان جو اهو بدلو ڏيندو جيئن نبي عليه الصلات والسلام فرمايو حضرت ابو هريره رضي الله تعالٰي عنه کان روايت آهي حضور عليه الصلات والسلام فرمايو الڪيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت نبي عليه الصلات والسلام فرمايو عقلمند ماڻهو اهو آهي جيڪو عمل ڪري پنهنجي موت کان بعد جي لاء يعني موت کان بعد واري جيڪا زندگي آ هميشه واري زندگي اها آهي ۽ آخرت واري زندگي اها آهي دنيا عارضي زندگي آ پهريون الله رب العزت قرآن مجيد جي اندر به موت کي ذڪر ان جي ڪري فرمايو ته موت جيڪو پهريون توهان هيو ئي نه وري الله رب العزت توهان کي زندگي عطا فرمايو وري الله رب العزت توهان کي ماريندو وري الله رب العزت توهان کي جياريندو ابتدا جي اندر موت کي به الله رب العزت ان جي ڪري ذڪر ڪيو جيڪا دنيا جي زندگي آهي اها موت جي مقابلي ۾ گهٽ آهي مرڻ کان بعد واري جيڪا زندگي آهي اها ابدي ۽ هميشه گاهه واري زندگي آهي ۽ مسلمان دنيا جي اندر پنهنجي زندگي کي هڪ مسافر وانگر گذاري جيئن مسافر سفر ڪندو آهي دوران دوران سفر ۾ اهو اگر ڪاٿي گرمي ان کي محسوس ٿئي ٿي يا ان کي ٿڌاڻ محسوس ٿئي ٿو يا دوران سفر ڪاٿي هو قيام ڪري ٿو دوران سفر مسافر هلندي هلندي ڪاٿي ان کي ضرورت محسوس ٿئي ٿو ڪنهن وڻ جي هيٺان ويهي ڪري پنهنجو وقت گذاري وري پنهنجي سفر کي جاري رکي ٿو چند منٽ ويهڻ جي لاء هو محلات گهر تيار نٿو ڪري اهڙي طريقي سان انسان به دنيا جي اندر آيو آ ان جي جيڪا آهي آخرت واري زندگي اها مرڻ کان بعد واري آ دنيا جي مختصر زندگي ۾ هو پنهنجي آخرت جي لاء عمل ڪري دعاهي ته الله رب العزت توهان ۽ اسان کي عمل ڪرڻ جي توفيق عطا فرمائي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين.